Татар телен ныклап өйрәнә икән Булат. Стать татарином очень просто. Сез чын татар спектакленә килдегез һәм бүген Свидетельский театр дигән бер чара була. Свидетельский театрына ошаган бер чара була. Чын татар спектакле шулай бит? Әйе. Без бүген чын татарны очратачакбызмы, нишләячәкбез? Ә менә без дә җыелдык. Шул сорау белән чын татар кем ул? Кем чын татар икәнлеген сойлый? Һәм чын татар нәрсәдән мөселман булмаган татарча сөйләшмәгән кеше чын татар була аламы? Һәм менә һәр катнашкан кеше шул сорауга җавап эзли. Ә сез монда нинди вазифа башкарасыз? А, баштан а, Динә белән Ксюша. Баштан Ксюша белән Динә шуны уйлап чыгар, чыгарганнар, аннары мине чакырганнар һәм мине күбрәк а, милли үзанны фәнни ягыннан тикшерүче кешене, тарихчыны була, тарихчы буларак мине чакырганнар. Мин күбрәк консультант кебек һәм шулай ук проектның башыннан хәзерге вакытына кадәр булыштым, катнаштым.

Катнашамы, әйе. Катнашасың.
Давай сөйләйме хәзер, ничек әзерләндегез, ничек барды ул репетиция һәм бүген безне тамашачыны нәрсә көтә? Шәхси тормышыннан алынган ниндидер вакыйгалар турында рефлексиясе. Ага. Ул төрле формат кысаларында эшләнелгән, менә тәрҗемә белән уйнау, декорация белән уйнау, утлар белән уйнау, алар бөтенесе ниндидер бер тулы коллаж барлыкка китерә. Әлбәттә, бу татарлык турында сорауларга җавап эзләү. Безнең репетицияләр барышында без төрле дискуссияләр алып бардык, төрле сорауларга җаваплар эзләдек һәм шул сораулардан үзебез, үзебезнең сорауларга җаваплар эзләп табып, бүгенге спектакльне төзедек. Там,

Ну, бик ихлас иде, чөнки анда актерлар түгел, безнең кебек вот посторонний. Кичә генә тамаша залында утырган кешеләр бүген үзләре сәхнәгә чыгмыйлар. Уйнамыйлар инде, дөресен әйткәндә, алар үз монологларын сөйлиләр анда күбрәк. Һәм анда аларның э, тормышында булган вакыйгалар, шуңа кызык инде ул. Менә син карап торасың, аны тыңлап торасың. Бу кешеләр белә микән, аларның тормышы шундый кызыклы икәнен?

Баскы киен, танымады. Икән юл мин монда моң, моң юк дигән спектакльгә килгәнмен. Нурбәк Батулла белән Ксения исемле бер кыз бергә куйганнар. Табын Дина исемле бер актриса бар, ул миңа бик ошады. Без аны гаиләбез белән яратып карадык. Иптәшем дә килде, өч кызым да килде. Бу спектакль бик кызык булыр дип уйлыйм. Ничек уйлыйсыз, анда җавап буламы, кем ул чын татар дигән сорауга? Юктыр, бу бик катлаулы сорау. Ә сезнең ул турыда уйлаганыгыз бар? Бар әлбәттә. Бар әлбәттә. Ә, татар кешесенең концепциясе минемчә соңгы елларда ничек тә үзгәрә. Элек татар кешесе кем ул кем иде? Авылдан чыккан гади генә бер кеше, шундый рак кенә бит. Хәзер менә безнең күз алдыбызда яңа татар кешеләре килеп чыга. Алар шәһәр культурасы белән сугарылган, алар заманча. Алар башка кеше. Бәлки менә бу спектакльне карагач, Фрэнсия яңа, яңа чагышлы. Хәзер залга кереп китер алдыннан тагын бер сорау бирим инде. Эм, Сез беләсезме аны актерлар куймаган бу спектакльне? Гади шәһәр кешеләре куйган. Шулаймы?
Белмисез.
Юк. Менә Ә хәзер белегез. белгәч, ә хәзер белгәч нәрсә уйладыгыз сез? Ул сезне Ә, Режиссер кем икән дип уйладым. Режиссер әйбәт булса, ул кемнән дә артист ясый. Әгәр дә режиссер профессиональ булса, ул минемчә Һәр кешенең бер ике бер ике көн эчендә актер дәрәҗәсен күтәрә ала.
Шәп. Димәк, карарга киттек инде. Сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт.